Yeri, A nga va xonge rhangana a karhi a lava ku tshika music na? Kumbe a ya break-ini na? Okay let's go before hi ya kwalano a hi rhangeni hi la ka tshinya vantshwa, six hours ago yi tsale leswi landzelaka na khensa va le Sunside loyi ni vuya na yena ka Dzumeri. ehe loko mi langutisana ma swi vona ku tshinya vanhu is saving a such a nice time of his life i nga ri laha hi loko xi heta ku perform-a la ivi xi ti winela sesi wa kahle luya mi n'wi vonaka laha um ma yi vona ni ivi loko a hi yini ka picture leya number two mi vona ku um xi tshamise kwini ku rhangiwile ku khisa xona xi khisa rhama ivi ku heta ku khisa yena nhwanyana luya ivi va heta va va va xuta swin'we swi va kahle swi tsakisa um little did she know. ku ri tshinya vantshwa i dya mikwahla i dya swipamu u dya makhongoloti switsukumbela hinkwaswo leswiwa mavondzwa hinkwaswo kahlekahle i dya hinkwaswo kahlekahle kwalaho loko a kha a khisa a khisa hi ku i to yini na yena a kha a swi tiva ku ri i nun'hwa gwavava dyi mani loko a khisa nhwanyana luya ku ta kha ku twakala gwavava hi ndlela yo fana na yaleyo se se se laniwani a va swi tivi ku loko va vuya a kaya ka dzumeri a ngo to ma dya marhambu ya ka Nandzosithi a chana muhlwa. hinkwaswo mukapu everything na xisibi lexi hinkwaswo ta ku dyiwa hinkwaswo ka tshinya ya vantshwa kahle kahle tshinya ya vantshwa ku lo sala ku lo sala siku rin'we xi dya na nyama ya munhu ya xi dya na nyama ya munhu xi yisa lexi ha lexi a na ha xi tshembi a na ha xi tshembi ko loko sesi la yi ta gainer why na at least loko yo teka hi tshinya ya vantshwa mahelo ku ta ku ri hava hi ku xi ta xi dye hinkwavo. um na swilo swa mapumapuma leswiya swo phasaphatsa xi ta xi dye hinkwaswo ku hava ku ri yi ta hlupheka sesi la and again sesi yi nge hlupheki hi ku hair style muyimana wa swi kota ku endla ti-hair style hinkwaswo everything wa endletela okay let's go back to the topic yes ivi xongi ka ta rhangi ten hours ago hi tsala leswi landzelaka se ni fike lomu a ni ya kona.

Leyiwa yi be hi Panjaz na Salan the Producer. So okay, yi khensa Salan the Producer kumbe a yi bele album leyi ya timhakamhaka. Okay, ivi hi ya yo sungula yi khensa na Mambawulele ku va va be album kumbe Mambawulele a be album leyi, ivi yi fika yi va hit. Ivi hi ta ku na one, two, three, four four albums leti nga ba hi Prince Rhangani so laniwani Sesi Xongi yi kombisa vumunhu no sukela leswiya swa swi vulavula na na rizondho na swilo leswiya hinkwaswo yes ivi yi khensa mani yi khensa Prince Rhangani ku va or va za rhangi ku va yi va yi yi ku va va za rhangi yi n'wi bele album leyi. hi khensa na leyi ya vafelakazi hi khensa na xitwa mali ya buti hi khensa na leyi ya xiporofidi leyi ehehe so i vumunhu byebyo loko se xintu va ta va kombisa sweswo ku ri va khensa ka swilo hinkwaswo okay mi yi bela mavoko na mina leswiwani hi leswi na mhani tshama kha ni vula swona . even though i humelelini i ri an artist as xiongi rhangani u nga rivali timitsu ta wena ti suka kwihi kumbe xikavana xa wena xi suka kwihi xikavana lexiya xa sesi xihongi xi suka le ka va Zaya Rangi from the start vhele ma swi tiva leswaku sesi xihongi rhangani a ku nga ri artist vo lo hlangana na artist i va va interested music i va dyondzisiwa how to sing va kota ku yimbelela. va ba ivi swilo swi ya mahlweni even though va nga ha na va dzaha rhanga sweswiwa va kule and she is very matured ka music va strong yes hi ndlela yeleyo so na swi khensisa na mina loko va ta va khense va dzaha rhanga swi kombisa vumunhu sweswo yes a hi voneni nyana timbirhi na ti-comments ku va se ivi Leonard Shivuri la a fika a tsala leswi landzelaka hi nga rivali na ku khensa siva ra rhangi shame. mi suka a kule okay yes hi swona leswi a ni vula swona tinyiko maxindzwi laha a ku a ya ka Leonard Xivuri a ku ene va ta vuyelelana luya murhi wu ta phupha shem eh va vula eh, mfazi wa wa sivara rhangi wa sweswi wa ku va ri u tirhisa murhi a ni mavabyi va ri wu ta phupha ivi khensani a vuya ka tinyiko maxindzwi a ku wona wu ta phupha xikwembu a xi tirhi ntirho wa xona yes ma vona va ri ku tirha murhi laha that's why mi kuma ku ri ya ivi Metri laniwa a fika a vutisa a ku mara nuna i kona na u la ta tiva leswaku nuna wa sesi xingu wa nyuwani u kona na hi ku a hi se tshama hi n'wi vona se a hi tivi yaleyo question na mina ni hava answer ya yona ivi okay hi ya mahlweni hi ya twa ku humelela yini. Ivi Ntwanano Ntshovelo Malulekela a ku, Mo lava ku tshika ku yimbelela ka hulu? Eeh, yes, hi leswi a ni ringeta ku hlamusela swona halaya. Futhi a ni ngo hlamusela no vutisa ku yi nga va yi kha yi lava ku tshika music na? Mara a swi ti kombi yi lava ku tshika music. Leswi yi swi vutisaka swona i nga ri yi hlamusela leswaku eka music yi humelerile lero even though yo lava ku tshika, yi nga va yi fikile ka xiteji lexiya va doctor Thomas Chauke hi ku ya hi yona, yi ri ya . Jerry Beni mhm, i ti-album tingani ta i six albums yes okay ivi hi ta lani um ivi hi fika ka hlayisani magigi a ku disco min ku ri a ma ha humesi um va lava ku tiva vanhu ku ri mi nga va mi yi nga va yo lava ku chaya na. Matshivelela, Tsonga drama, Ni tsakisa hi ku a mi hlawuli ndluwa mi siya hove, mi khensa vahumelerisi hinkwavo. Swi ni khoma kahle. Ya a ku ni tsakisa hi ku a mi hlawuli ndluwa mi siya hove, mi mi khensa vahumelerisi hinkwavo. swi ni khoma kahle yes a ni lani loko a yo vekela ti-album letiya ivi kumbexani yi vekela le ta yi two yi nga ti humesa na the late Mambawulele na leyin'wani ya Panyazi na Salani The Producer ivi yi siya ta va za ha rhanga a yi ta yi nga ndlangi swona a hi ta yi sola ngopfu Gaza hinkwabyo laha hi bela mavoko ku va yi va khensile hinkwavo yi ya khensa ku va va humelelise ti-album leti hi swi bela mavoko na hina. Ya mehe ni nga ku inana ni nga ku swi kahle ngopfu ku va yindle leswi yi nga swi endla as xongi swi kombisa vumunhu na gaza a yi ta yima ku fayara sesi xongi yi yima na vona okay no well xap xap.